Ardudwy, ardal hanesyddol yn ne Gwynedd sydd â sawl cyfrinach. Beth am i ni ddilyn rhai o blant yr ardal i ddysgu mwy? Tomos fydd yn cychwyn ar y daith i rywle sy'n agos iawn at ei galon.
Wel da, gyd allan. Ffona ddothon nhw mewn gynta trwy'r tynol. A dyma hwnna wedi cael ei dyllu allan i cael gola dydd i lawr yma.
Pryd agorodd y chwarel ta? Ar i'r chwarel agor yn 1873. Na pryd ar nhw ddechrau gweithio yma. Faint o ddynion oedd yn gweithio yma ta? Ar ei hantur, oedd na jyst iawn i 60 yn gweithio rhwng y chwarel a'r felin yn y gwilad.
Sut oedden yn cael y llechan off y graig? I gael y llechan oedd ar y graig, be oedden nhw'n neud? Oedden nhw'n neud twll yn y graig, de? Llenwi fo fyny efo powdwr du, ffiws yna fo, a tanio fo, a wedyn oedd y graig, y llechan yn cael ei dod allan mewn blociau mawr.
Enw hwn yw'r jumper ac yn nhw'n defnyddio hwn i dyllu yn y craig i roi powdwr a ballu i chwythu y graig fyny. Sut oedd o'n dod allan o'r chwarel a ble oedd o'n mynd? Oedd y llechan yn dod allan o'r chwarel yn fan hyn ar y tryciau trwy Tynnal Acw de ac i'r felin yn gwylod lle oedden nhw'n cael eu gwneud yn llechi to. Ac ar ôl hynna, be oedd ddim yn cael ei ddefnyddio'n lleol, oedd yn mynd efo ceffyl a chart lawr i harbwr Pensarn i ddal y cychod, ac oedd hynna'n mynd rownd y wlad i gyd o fanna, neu drosodd i Iwerddon. Oedd o'n mynd i gwledydd y blaw am Iwerddon? Oedd na, os oedden nhw'n mynd yn bellach na de, oedd y cychod bach yn mynd â nhw rownd i port i'r llongau mawr, lle oedden nhw'n mynd efo llechi blaenau, hynna wedyn. Wel, drost y byd i gyd.
Faint oedd oed y plant yn dechrau gweithio yma? Faint oedd eu hoed nhw? A faint ydy dy oed ti ŵan? Deuddeg. Deuddeg.
Wel, oedd oedd y hogia yn dechrau gweithio fan hyn pan oedden nhw'n ddeuddeg i dair ar ddeg oed. O saith yn bora tan bump y nos. Waw, mae hynna'n oriau hir. Oriau hir.
Ac am swllt yr wythnos, pump ceiniog. Ie.
Ma'n siŵr bo hynna lot adeg gynna oddach. Oedd o'n bres da iddyn nhw amser 'na. Ond sa ti'm yn licio gweithio yna na sut? Na. Na.
Pryd caeodd y chwarel? Y chwarel?
Ar i agor yn 1873 do ac ar i gau Yn 1916. Oedd hi 'di gweithio am 33 o flynyddoedd. Mae hynna'n hir.
Yndi.
Does dim angen teithio'n bell i'n lleoliad nesaf, fel eglura criw o ferched blwyddyn wyth ysgol Ardudwy.
Pan rydych yn trafeilio i mewn i Harlech o pob cyfeiriad, y peth cyntaf rydych yn weld ydy'r castell. Mae'n sefyll yn gadarn ac yn hardd ar ben y bryn. Dechreuwyd adeiladu Castell Harlech yn y flwyddyn 1283 ar gyfer Edward y Cyntaf sef brenin Lloegr ar y pryd.
Master James of Saint George oedd y gŵr oedd yn gyfrifol am gynllunio'r gastell ac mae'n debyg mai o'r Dwyrain Canol cafodd y syniad am y cynllun. Erbyn 1286, roedd dros 950 o ddynion yn helpu adeiladu'r castell. Cymerodd saith mlynedd i gwblhau a gostiodd £8,190. Os meddyliwch am siâp cestyll eraill, Edward, fel Caernarfon neu Conwy, maent yn hollol wahanol. Y rheswm am hyn oedd oherwydd bod castell Harlech yn gastell ymosod. Adeiladodd Edward y cestyll yma yng ngogledd Cymru nid yn unig i ymosod ar ei elynion ond i gadw Cymru o dan ei reolaeth ar ôl marwolaeth Llywelyn.
Mae criw arbennig iawn o blant ifanc wedi dod at ei gilydd i gloi ein taith o amgylch Ardudwy, sef gor-wyrion Ken Roberts, sydd am adrodd hanes dychrynllyd o 1950.
Wel, bore da blant. Falch o gael chi yma heddiw. Dwi am gynnig stori fach i chi wedi digwydd yn ôl yn 1950 oedd hi. Hanes Robert Boyton. Oedd yn had yn fiolwr y ffarm gorsgedol oedd o ac oedd hi'n ddwrnod Tywydd yn edrych yn ddrwg. Y defa'n di mynd dod lawr o'r mynydd a gael ofn i fod i ddwr o eira. Mi ath i fyny a gore at y mynydd a gwrs o lawr yn ei ôl. Dyma mae o'n gweld mwg yn dod allan ar yr hen adeilad y fanno. Pan hyn oedd yr bopeth ar gau, oedd o'n mewn gwell trefn amser ni, de. Roedd o'n dda dros y lawr gweld y mwg a methu edrych be oedd y mwg de. A pwy oedd o'n boetyn o hynna yn gwneud bwyd iddo fo'i hun. A bag yn llawn o dyniau bwyd. A dyma nhad yn gofyn iddo fo, be oedd o'n neud y fanno? O, oedd o'n tynnu mapiau i'r RAF dros y mynyddodd yma. O, ac uh, esbyd wrth yma mewn hedd, o, newydd gyrraedd, meddwl fo. Yn diwedd, mae'n deitha, oh, there's a light in that big house down there, all night. Ha, mi ffendiodd yn rhaid yn syth wedyn bod o yn dweud y gwir wrtho fo. Achos oedd o'n dweud, mae newydd o dymna oedd o'n dweud. A dyma nhad o lawr rwan ac ar y ffordd lawr yn meddwl, well mi ffonio y plismon. Ac ond na plismon yn dyffryn John James oedd ei enw fo. A dyma fo ffonio fo a gofyn bod a ddyn yn actio rhyfedd yn y gors ynde. O, meddwl fo John, da ni chwilio am ddyn sy'n torri mewn i dau ha. A dim mae'n darllen i hanes allan de, a mae'n hader, a hwnna diolch meddwl fo. O, aros funud, dwi'n mynd i gorffan eto, meddwl fo. Mae o, mae o'n deud ar y peth ar hyn, believed to be carry firearms. A wedyn ddechrau na, braidd do, bod hynny. A mae ath yn had a finna a'r plismon bermo mo, a'r plismon bermo oedd ar y pryd oedd Arthur Rowlands. A dyma ni'n cerad i fyny rwan. Ac oedd i hôl o wedi mynd o yma a wedi hôl i fag gorau'r yn yr eira bob hyn a hyn. Ac oedd o wedi cerad i fyny i'r plantation ar dop y mynydd. A bore trynoeth, mi ddoth Gareth Tanner a John James o Plismon i fyny, rhag oedd Will a Norman a finna yn Gweithio yn y gors amser ni, ac 19 oed o'n i. Da, dau blysfawr o'n de, o'n nhw wedi gwisgo fel cotia dros dyn i guddiad i uniforms de. Dyma nhw'n dweud rhaid ni gogio bod ni'n mynd i hela llwyniog, a wedyn o'n i'n cario gwn. Dyma ni, a dyn oedd wyl efo'r ci, A wedyn dyma ni fyny wan yn, yn y jeep. Pan ddysyn ni at gat y mynydd rwan, dyma ni gweld y holi draed o'n mynd am yr goedwig. Ac o'n nhw wedi rhoi ordos i mi, y plismon wan de. Os bysa fo'n tynnu gwn allan bod isio mi saethu yn y goesau. I fan hyn aethon ni fyny ar ôl gollwng Wil yn y gwilod i ddod i mewn efo'r cŵn a dim i wedi gyrraedd o heb ddo'n ffendio ni o gwbl. Robert Boyton. Ro'n ista ar tân bach ar cur o fo ac yn bita frecwast. Ac mae'n gofyn i lle beth o'n i'n neud. O, cymryd arno, mae'n mynd i hel llwynog da ni. O, medda fo, ysa'ch chi'n mindio sa'n ni'n dod efo chi. Achos dwi isio mynd i maes y garnedd. O, oh, oce, okay, no, no, arde. A ar ôl siarad o fo'n sbel, dyma fo'n cychwyn codi fyny. Ac wrth godi, newydd o godi, dyma fo'n rhaid ei law yn ei drwsus. A dyma Gareth Tanner yn neidio amdano fo a cydiad yno fo a'i ddal o'n hollol sawn de. A dyma James wedyn yn weld be oedd geno fo. Gwn geno fo, lawr yn goes y drwsus. Gwn fatha hwn oedd o. Ond oedd o rhy fawr i roed o lawr yn goes y drwsus ddoe fel yma. A be oedd o wedi wneud, oedd o wedi llifio fo yn fala, a'i lifio fo yn fan hyn wedyn. Wedyn oedd geno fo gwn bach o geno fo wedyn, ac oedd y gwn i lawr. rhwng y drywsus o. Ac oedd na gyllell finiog hefyd i lawr gos y drywsus o. Ac rhes o gatrix reit rownd y fol o. Dyma'n codi fyny ac yn restio fo ac yn gofyn oedd o'n oedd o'n pasta seithau ni. O oh, yes, meddwl fo. I was going to shoot the man with the gun first. A fi oedd nhw. And the rest of you after, meddo. A dyma fo'n troi at y nhad a deitho, If I knew yesterday, meddo fo, that you were not an innocent shepherd, meddo, I, I would have killed you. A wedyn, nan fan to agos fe o, i lladd ni'n de. A wedyn, dwi'n lwcus bod i yma heddiw. Ac oni bai am Gareth Tanner, mi fysa wedi saethu ni de. Sicr. Oedd Arthur Rowlands erbyn hyn wedi cael ei symud o Bermo i Corris yn Blismon ac yn Machynlleth oedd y dau David Williams a wedyn oedden nhw'n cyfarfod rhai dros weithiau ar Bont y Dyfi tua hanner nos pan nhw ar diwti dau. Ac yr un noson o'n nhw fanno, a dyma rhywun i lawr a gen beic heb ddim golau na ddim byd, ac yn ffrio heibio nhw. A dywm Arthur, mae rhywbeth yn rhyfedd yn hwn, meddwl fo, a a'i lawr i weld ble mae wedi mynd. A mi ath. A yna nôl y car yn meddai dau ynde. Ond cyn i dau gyrraedd i gar, mae'n clywed ergyd. A dyma fo lawr i edrych be oedd wedi digwydd. A dyna lle oedd Arthur ar ei luniau ar lawr ac yn waed i gyd drosto. Ac oedd yr, y boetyn yma wedi dal y gwn ar o a, a dweud, I'r siwrne cyf cym iddo fo am i'r seithfyd. Dyna di seithio ar Arthur. Ac uh, mi gyson ambulans a falle na wedyn de, yn beth yn nathon nhw'n dal oedd o Robert Whitten wedi mynd de. A wedyn uh, gollodd Arthur i, i olwg ac oedd Arthur yn ysbyty a dyma'r inspector yn y, y polis yn mynd ato fo a dweud wrth Arthur de, I got bad news for you, medda fo. It's uh, Robert Boyton's face, it's the last face you'll ever see. Ac ar ôl hynny, Arthur yn gweithio i'r plismen yn Canarfon wedyn ar uh, gwneud y ffôn, sa falle, de. am rai blynyddoedd. Wedyn dyna di'r stori.
A dyna beth oedd stori a hanner. Am brofiad byth cofiadwy i'r plant, a braint cael rhannu straeon a hanesion difyr ac unigriw'r ardal a chynulleidfa ehangach.